районти администрацинчен Елчӗкрен килсе ҫитмелле-ха Куданова Алевтина Леонидовна. Вот вӑл кунталла кунталла килер-ха кайран так. Сам пекех пирӗн кунта, значит, авангард хаҫат улӑшнет уже Чембарах кинӗ вӑл Ҫинчех кинӗ. Кайлакур пирӗн кӗнекесем Молодежь и чешской. Ҫӗнӗлле И самое главное, здесь они, я вас не представил. Я неправильно делаю, ребята, извините меня. Тукмаков Александр Николаевич, директор

Ну, тем тусан та каласшӑн. Тӗрӗс калаҫасчӗ, тӗрӗсрех калаҫса. Хамӑн, маншӑн Станислав Гурьевичӑн та, Евгений Евстафьевичӑн та, Леонид Александровичӑн та, маншӑн ытти юлташсен, Ластухин Аркадьевич кун та паскудленӗ юлташсем, маншӑн вӗсем питӗ ан кӗретӗп. Тӗрӗсрех ҫавӑн пек мӗнпе интересленсе ҫапла тӑвап, и вара хам вара сирӗнпе лайӑхланакан акҫакӑмпа ӗҫлерӗм. Эс изи моделировани единый ҫакӑнпа ӗҫлесе ларакан пулап. Спокойно, Евгений Евтушевич каларӗ, урок валерийма кун пек пухӑнаймастӑр пулин те терӗ. Юрӗ, хам та ҫакӑнта шурӑмӗсене вӗсене эсӗ хуратап. Ман целый унта хамӑн философи, тӑвансем, ӗненӗр.

Никита Николаевич Моисеев, математик Икова. Вот вӗсемпе В общем, она интересует все. Она физика, атомы, ядерный, квантовый, пулде, элементарный чам, ядро атома, протон, нейтрон, электронсем явнаҫ. Тогда да хӑйсенчен кварки каять. Шанı не было зем. Мана шавсем интересен, ҫавсене ҫакӑнта мӗнле те пулма килдара. Тырӑ сыхлатӑр, ҫырса парасшӑн. Я всю жизнь занимался самообразованием. Ӗмӗртешре вӗренеп, ҫавӑнпа мана халӑх академийӗ звани панӑ мана Евгений Евтафьевич хӑйӗн ертсе пыракан командипе, тав быстрее. Ӗмӗртешрипе. Ну, институтӗсем пӗтертӗм, университечӗсем пӗтертӗм, магистратурне без защиты пӗтертӗм. Потому что 91 год, мана голована суйланӑ, ман ҫӗр памалла, реформӑсен ҫӗре кӗтмелле, он мне чужие не ходят, ну, Но так Ельцин эп поддержал туром, но эп в Ленинне те хаюттымас, никама да эп то, что положительно хан валли ҫакӑнта сумкасе пуҫсене ерсе пырат, и хамӑн да Ленине burada подшипник var, дартса хӑварасчӗ ман, вот эп ҫатларах шутлап тесе ҫырса хӑварас терӗн те, ҫакӑнта, мӗн пулать? Пӗтӗм молодость ак буйная жизнь. Кунта тӑвансем вон совет саманинче те ҫакӑн пекех активно пуртӑпӑр ӗнтӗ. Коммунизмне туса пӗтереймермӗрлех та. Ну, хальхинче татах ӗҫлетпӗр ҫакӑн пек. Путин, Акман пӗрремӗш учительница Казахстан

Йӑласӑ Ваҫманчук. Аклӑ юлташсем! Россия хӳтӗлесе аталантарнӑ аслӑ ӑрури патрӗксенчен ҫулран ҫул сайраланса пыраҫҫӗ. Вӗсен хыҫҫӑн пирӗн ӑрӑва йӑлӑ пурнӑҫ ҫулӗ ӳкрӗ. Пинте тӑхӑршер вольницӑн ҫулҫи революци, граждан вӑрҫи, ҫыхтаркӑр ҫӗршыв интервенцийӗ тата ҫитменнине пинте тӑхӑршер ҫирӗм пӗрмӗш ҫулҫи выҫлӑх. Водобили губернинче Россия тыр-пуллӑ пулман. Вӑтӑр миллион ҫын выҫӑпа аптӑранӑ. Ҫак ҫулсем хыҫҫӑн пире ҫамрӑкра кирлине курмашкӑн ҫав тери йывӑр пулнӑ. Эпир Хунавтар юхтарса виҫнӗ виҫӗ килӗмешрен ӗнтӗлнӗ мӑйӑш тунахпа ҫаплаха тытса туслӑ чыс ята ӳкермен. Малалла фашистла Германи килсе ҫапрӗ. Фашистла Германи тӗлӗштернӗ ҫулхине ҫӗнтерӳҫӗ вӑл пирӗн ҫине пӗччен килмен Венгри, Румыни, Болгари ҫӗрҫи пулмасан та пулнине те фашистла Германи пулӑшнӑ. Сталин пире хирӗҫчиллӑй армия пулнӑ. Финляндии пирки тӑхӑр средства хватному толчен ҫапӑҫнӑ. Испанин симӗс дивизии те еймеске Чехословакин, Чехословацкий корпус.

Темиҫен ҫарне ҫӗмӗрсе пӑрахса икҫӗр хӑш-пӗринпе виҫҫӗр ҫухрӑм таран ывӑтса пӑрахрӗ. Унтӑ хыҫҫӑн Германи ҫарӗ кӑнтӑр тӑрӑхӗнчи флайтран кӗрсе Сталинград патне Ҫывхарчӗ хӗрӗхиккӗмӗш ҫулҫи. Июнь уйӑхӗнче ҫӗрӗ ҫапӑҫса Калининградсенче улшӑ уйӑх хӗрӗхиккӗмӗш ҫул кӗтичченех пулчӗ. Анчах та пирӗн Совет Союзӗн Хӗрлӗ Ҫавӗ тӑшмана ҫавӑрса илсе ҫӗмӗрсе пӑрахса ҫӗр-шыва хӑтарма Сталинградсенчен генеральное наступление пуҫларӗ. Сталинград ҫинчен тытӑнса Советуйӑн Хӗрлӗ Ҫарӗ ҫуран салтаксем ҫӗрӳ ҫӑвӗсемпе виҫӗ пин ҫухрӑма яхӑн утса ҫапӑҫусенче Пермина ҫитсе космонавт вӑйӑ умӗнче Тӗп турӗ ҫула май нимӗҫсем оккупаци енӗ тата унпӗр ҫӗршыва тӑшманран тасатса пачӗ. Инҫет Хӗвел тухӑҫӗнче Инке тӑхӑр чӗрӗ-чӗрӗк пиллетӗнӗ кӗлти алӑкӗ килӗшӗнче пирӗн ҫӗрле ҫар Японин миллионлӑ квантунский Вӑйлӑ ҫар текенскере Ҫиремейли кун хушшинче ҫапса аркатса иккӗмӗш тӗнче вӑрҫине вӗҫлеме май туса пачӗ. Ҫӗнтерӳ ҫулӗ вӗри Мана та Сталинград облаҫӗнчен утма пуҫласа Украинӑра Томский облаҫне десантан ҫӗнӗлӗхе ҫитмесӗр пулӑшнӑ. Эпӗ простой солдат, кунта красноармеец солдат Июньпе июль уйӑхӗче мана подорвали салтаклӑ командин командирӗ пулма тӗллевчӗ. Ҫак Ушкӑнпа иккӗмӗш оборона линийӗ тунӑ ҫӗрте ӗҫленӗ. Трапа занятисене ҫӳренӗ ҫӗрле те ҫӗрле кӑнтӑрла та кӑнтӑрла тактические занятисене тата Вӑрҫа кӗме пире хатӗрленӗ. Инке тӑхӑрҫӗре ҫӗлӗклессӗмӗр ҫулхи наступление кайсассӑн мунчиччӗмӗр шывӑльте. Тонет шывӗ урлӑ каҫса. Тӑшмана хирӗҫ Вӑрҫакӗн-и эпӗ? Пӗрремӗш оборонӑна илнӗ чухне йывӑр аманнӑ. Ҫав кунах иккӗ контужен пулнӑ. Вӑрҫӑ хирӗнче тӑватӑ сутка выртнӑ. Пирӗн Часть виҫӗ суткаран формировкӑна тухнӑ, ытти шасть санитарӗсем тупса мана хӑтарса хӑварнӑ. Художнӑ йывӑр пулнӑ пулсассӑн та мӗнле каламалла, паянхи кун та пурӑнтӑм. Вӑрҫӑра мана яланах тенӗ Донецк шӗвӗ тӑрӑхӗнче ҫапӑсусенче пулма тӗл килнӗ. Йӑла аманнӑ хыҫҫӑн тӑватӑ уйӑх госпитальте сентябрьса тулашӗнче Саратов хулинче выртнӑ.

Тутӑм ҫарӑ ретне пырса кӗскен каласан ҫӗрӗк пилӗкмӗш ҫул-и. Сентябрь уйӑхӗнче кӑна эпӗ тӗле пулман-и. Кире килсешӗн Аслӑ ӑрӑва аталантарма вӑкӑрсемпе суха тунӑ, алӑ вӗҫҫӗн акнӑ, алӑ вӗҫҫӗн пуҫтарнӑ. Ҫапла майпала патшалӑха та тӑрантарнӑ, ҫамрӑк-рӑва та ӳстернӗ. Мӗнле каламалла? В общем, его Евгения. Эпӗ Каларӑм пирӗн турӑ ҫитӗнӳлӗхне йывӑр пулнӑ тесе. Граждан вӑрҫисем пирки, выҫлӑх пирки, революци пирки ҫавӑн чухнехи инҫет швед тухӑҫӗнче

Беркасӑра халь Чашламан халь те йӑлтах килет. Ӑна тепӗр хут алӑ ҫупса вӑлха сире юрласа парать.
Горя.

Сывӑ эпӗ ҫак планета ҫинче, сыввисем парӑмра вилнисем пуринпе. Пурӑнас пурнӑҫа шеллемесӗр Ҫӗнӗ вӑрҫӑ вутне, юнлӑ вӑрҫӑ йӗрке. Ашкӑнан вилнӗмерӗн халаҫне, яла пек ҫине йӗрке вилен вилӗшне.

Юнлӑ вӑрӑҫӑ кайма сасран мӗмӗрне вӑл хӑварчӗ суран кашни ҫын чӗринче. Эп таяннӑ пуҫа вилнисен умӗнче

Военный подпорядочник воспитания пирки те кунта тата ытти те. Унӑн икӗ ачи подмонник. Вот Витя, кунта икӗ Витя. Вот икӗ Шиланде ҫӳренӗ. Иккӗшне. Вот ҫакӑн пек арҫынсенчен только подмонниксем ҫуралма пултараҫҫӗ.
Ну, может, только ему пожелать долгих жизни, здоровья, да? Как говорится, от нас от всех.
Конечно. Поэтому...

Хама аллӑ ҫул юратса, вӑрҫкаласа та лекрӗ те пӗр чух. Юратнӑ мӑшӑра, Полина Кирилловна Салминана, Теллинана, вот э, э, сӑмах, сӑмах ӑна Полина. Выросте ели литературы. Пожалуйста, Полина. Эпир, эпир Гурдие музей умӗнче тӑратпӑр. Палӑк ӑна Ӑшкун музейӗ тесе калаҫтӑмӑр. Музей пуҫтаранпа музей пуҫтаранпа икӗ ҫул тултарать. Ҫак икӗ ҫул хушшинче музей калӑпӑшӗпе те, шалпипелен те ӳссе, сӗнелсе, пуянланса пырать. Тата музея курма кӳрекен йышӗ самайланчӗ. Музей Аслӑ урамра, ял варринче вырнаҫнипе шкул йӗпӗтӗвӗ, ҫуран ҫӳрекенсем те, машинапа ҫӳрекен ҫынсем те музея курма чарӑнаҫҫӗ, пӑхаҫҫӗ, интересленеҫҫӗ, тӗлӗнеҫҫӗ те. Музея хамӑр районтан килекенсем кӑна мар, кӳршӗ районсем, Елчӗк, Шоморшо, Комсомольски, Улатӑр, Канаш районӗсенче пурӑнакан ҫынсем те кӳле-кӳле каяҫҫӗ, пысӑк хак парса хӑвараҫҫӗ. Шкул ачисем те хавасланса музея экскурсие килеҫҫӗ. Вӗсем унта урокра хӑйсене кирлӗ материалсем шыраҫҫӗ, сӑваҫҫӗ, ҫыра ҫыра илеҫҫӗ. Апла пулсассӑн музей пурӑнать, ӗҫлет, сывлать. Музей ҫакӑн пек ӗҫлесе тӑтӑр тесессӗн ҫемьере пӗр-пӗрне ӑнлани, хаклани

Ял поселенийӗ пире пысӑк. Ял поселенинче пурӑнакан ну, тӗрлӗ ӗҫре ӗҫленӗ ятлӑ ҫыннӑн ҫынсен сӑн ӳкерчӗкӗсем те музея илем кӳртеҫҫӗ. Ҫавӑн пекех вӑрҫӑ участникӗсем Шукам хӑйӗн пурнӑҫне ҫар ӗҫӗпе ҫыхӑнтарнӑ ҫынсен сӑн ӳкерчӗкӗсем те музейра хӑйсене валли вырӑн тупнӑ. Музея уҫакана хисеплӗ Валерий Ивановича
Эпир пӗрле уҫнӑ, блин, шутӑ пӗрле.
Сирӗнсене пулнӑ. Пысӑк унӑн ӗҫне пысӑк хак парса хӑварасшӑн. Тарӑн пӗлӳллӗ. Кӑна хаман народ тавра курӑмлӑ. Чунӗпе пуян, пурнӑҫпа тан утакан ҫын,

Хӗрӗн, Надежда Юрбин репертуарӗнчи юрӑ сӑмахӗсемпе сире саламлаҫҫӗ. Сирӗнпе тӗл пуласчӗ час-час. Юрлама чавлӑ пулӑм калас. Тав тӑватӑп сире чӗререн. Сывӑ пулӑн, тепре килсен. Халӗ каймастӑн ҫав вӑл шӑпла. Сирӗн
пурсӑра та сывлӑх,
Телей, ӑнӑҫу пултӑр. Тӑвансем, малалла ӗҫлетпӗр. Рабочем режиме халех апат Крымышный пусанда ҫейместпӗр-ха. Виҫҫӗсенче пире кафе Версаль кӗтсе тӑрать, виҫҫӗ ҫурӑсенче. Унчен калаҫатпӑр, Сиреман итлес килет, Сиреман курас килет, кашни сӑмах

Тӗнчере тӗрлӗрен музей пур. Салмин музейӗ хӑнейӗпӗр. Кӗркуннехи ҫанталӑк та хӗллехи пек мар, ҫуллахи пек те мар. Пурнӑҫ ҫанашка улшӑнса пырать. Пит кӗрешашка тем пек тӳрӗ йӗр-яран ҫапла. Хан та вӑл тем вӑхӑтра ку килет. Тӑван та ку чӗрчун е ӳсенран вилчӗ пуль тетӗн. Хан та термайлӑ чӗрчунлӑ вӑл. Пурнӑҫ чарӑнмасть. Хан та ӗнер лайӑх ҫынччӗ. Паян хан та ун пек усалли те ҫук иккен. Ӗнер кӑна социализма мухтапӑрччӗ. Вулӑсах дружба вӑхӑт пулнӑ. Торисем те ҫакнашкалах. Е Христос Торы перни, Ленин Торы. Алла кӗте япӑх мар. Анчах эпир ҫак ҫӗр ҫинче пурӑнатпӑр. Портрет хайхисен эпир тури ту ҫара, Пла шывӗ хирӗнче. Кунта хӑйне евӗр пурнӑҫ темелле. Анчах эпӗ ҫакӑнтанах тӗнчене куратӑп, ҫут тӗнчене куратӑп. Ман пулас килет, ой ҫинче, март ҫинче. Анчах эп кунта пурӑнап та, унта пурӑннӑ ҫаплах пултарӑп. Ку музей, паллах, пирӗнте тӑрах, тен, ҫамрӑксене ӑс парать. Мӗншӗн кунта кирек хӑш, кунта питӗ нумай ӗҫ. Пӗр страницине вуласан та, куратӑн та, кунта иккен нумай пӗлмелле. Сахал пӗлнипе кунта нумай вуламалла. Словарьпа нумайрах вулама тӑрӑшмалла.
Тӗрлӗ ӑслӑлӑхсене пӗлмелле. ӳнер енӗсене чухламалла. Ӑс парать вӑл. Тӑван ял, тӑван ҫӗршыва юратмалла кӑна мар, хӳтлемелле те иккен. Ахальте мар вӑл ентешӗне кӑтартать. Паянхи хисеплӗ ватӑна та кунта илчекенни. Ҫирӗп, сывӑ пурнӑҫпа пурӑнса Малла пурӑнмалла. Ҫамрӑксен чашка вӗретмелле. Вӗсем те ҫавӑн пекех ҫӗр ҫула ҫитме пултарччӑр. Озовость туса, килйыша пулӑшса, ача пӑча ҫитӗнтерсе. Кунта ҫар служби пирки каланӑ ҫунашкал. Мӗнле каланӑ чӑваш? Арҫын малтан салтак кайса килтӗ. Пӳрт тарттӑр, ача пӑча ҫитӗнтертӗр. виҫне тума ҫӑмӑлах мар. Ура шӳкӗр ҫамек маттур ҫынсем пур. Мӗншӗн тесен ҫак музейта вӑл чи малтан те, паллах, Адрян Николаев пултарулӑхӗпе, хастарлӑхӗпе, паттӑрлӑхӗпе ҫыхӑнтарса, хавхаланса, пур чӑвашла ҫавнашка пирӗн тесе, пур чӑвашла ҫавнашка пулмалла тесе, ҫӳлелле каймалла, ҫӳлелле ӑнтӑлмалла, малалла каймалла. Ҫапа хавхаланни тата чӑваш культуринче ҫӗршывӗнче ҫуралса ытти космонавтсем те ҫырса кӗртнӗ. Аллах лайӑх куртӑр. Питӗ аван.

хӑй вӑй хӑватне айккала яман, тӗллевлӗ. Асӑрхса кайран музей директорӗ шур-шур кӳпе ҫыртма ҫитнӗ шута илет пуль тетӗп ҫакна. Вӑл тепринчен кӑтартать. Паллах, кунта мӗн ҫук, космос ракети ҫук. Вӑл кирлех те мар. Кунта вӑл чунпа. Эп хам шухӑшламалла пӗлтерме, эпир кунта пӗччен мар, Сӑмах парасшӑн чи малтан биологи докторне Николай Георгиевич Игнатьева, профессора.
Чӗрчунсем ҫинчен вӗреннӗ май чӗрчунсем ҫинчен лекци пулса патӑм. Пӗр хӗрарӑм тӑччӗ, таса, хитре хӗрарӑмсем пекех тӑччӗ калать. Эсти чӑваш тет? Чӑваш тет. Эпир те чӑваш тет. Эстеменен килӗнченчен, тет, вырӑсла вулан, тет. Тепре килсен, тет, чӑвашла вулатӑп. Халӗ ӗнтӗ чӑвашла чӑвшенем ҫинчен пӑхрӑм та чӑваш текен ҫупка. Пӗрре пӗр чӑвашла ҫыртам. Чӑвашла, латинла, вырӑсла, чӗрчусрен словарьне кӑлартӑм. Унтан кӑлартӑм сӳтпе ӳстерекенсем, вот ӗнесем, сӳтпе ӳстерекенсем, плансем, сӳтпе ӳстерекенсем. Куянсем, сӗтпе ҫӳрекенсем, кунта упа анчах мар, упасем вӗсем сӗтпелӗкӗ. Ҫавсем ҫинчен чӑваш ҫынсем тени чӑвашла кӑлартӑм. Хӑвӑр илсе вӗтентӗш. Каран кӑлартӑм вӗҫен кайӑксем, вӗҫен кураксене курнӑ эсир? Ҫав кураксем ҫинчен, ҫерҫисем ҫинчен, ӑмӑрткайӑксенчен ҫырсан чӑвашла кӗнеке кӑлартӑм. Хӑвӑр илсе вӗтентӗш. Кайран тата тем пулӑсем те нумай вӗт. Пулӑсем ҫинчен, ҫав шапасем ҫинчен Ҫӗленсем ҫитӗн кӗнеке чӑвашла тӑватӑп. Ҫавӑнпа халь каран, халь хам ҫинчен ҫыра пуҫларӑм. Асатте, асанне, кукаҫи, кукамайсен, асаттен семьен хамне ҫырӑн пуҫларӑм. Яла карӑм та, вот иҫ карчӑксем калаҫ, санпа эпир утӑ ҫулнӑ. Вӑрмана кайнӑ, вӑрманта ӗҫленӗ, купасем тунӑ, ҫӗр ҫӗтменсене молотилкӑпа качкине ҫапнӑ те. Пинсем ҫинчен ҫырха ӗсӗртеҫҫӗ. Эпир те ҫынсемех, вилнӗ карчӑксем пулсан та пире те хам ҫинчен, ҫынсем ҫинчен ҫынсене пӗлтересшӗн терӗ. Вара хам ҫинчен те ҫырап кӗнӗ те. Ҫав карчӑксем ҫинчен ҫырап, арҫынсем ҫырап. вӑрҫӑра пурӑннисем, вӑрҫӑра килменнисем ҫинчен ҫынсан те ҫамрӑк ырӑ ӗҫ туса ертсе хӑварасшӑн ҫак музейӑн тусӗ пекех. Пулӑсем, чӗрчунсем, мӗнсем пурте вӗсем йӗрет. Ҫапла пултӑр.
Ҫапла пултӑр, Юрай. Hayır, Badika, питӗ калаҫтарас килет. Ҫак тейпӗпех тейпӗр. Чӑваш халӑх академикне, ҫакне, академичӗсене, орнитолог темелле вӑл швейцарла кайбытаканскере, Альберт Аркадьевич Ластухин профессора.

колхоз ертӳҫи те, фирма ертӳҫи те, чӑваш халӑх ҫакӗ, килекенсен авторӗ, ну, наци юхӑмӗн активисчӗ, Бургадаш конфесин активлӗ членӗ, Адер Николай Михайлович.
Тури, туҫа. малакне ыргӑн хайрива ыргӑн мӑшӑрне эпӗ кунта килтӗм инҫетри Ҫӗпӗрле районӗнчен Тури Кӑмаша ялӗнчен кун пек музей тӗнчере пулас сереп кунта чухламан та шутлама та пултарайман курсан тӗлӗнсе карӑм кунта кунта килни ҫӳремелле

Выпуск крах ӗнтӗ, виҫӗ хутлӑ, тӑватӑ хутлӑ, ну и предприниматель. Ман кӑштах укҫа та шӑнкӑртатать, кӗсера май пур. Манса кайиччен каласшӑн тата. Ҫак мӗнте май уйӑхӗнче эпир йӗркелерӗмӗр. Оно, некоммерческая организация, музей сельского туризма, музей сельского туризма для развития. Кунта та кӗсе ҫӳрӗҫ-ха.
Вот вара ҫакӑнта спонсорсене тупсан тумалла проект развития ҫак музейне грант ҫӗнтерсе илме тумалла. Вырасарла калат Молодец, Василий Сергеевич, пирӗн пӗрле, Пайлапалла. Пӗрле, ҫамбек япаласене туман тӗха ано йӗркелерӗмӗр, унсӑн каймастпӑр малалла. Чӑрат та вара ку мен сирн объекта тепрінде Списока кӗртетпӗр. Номер один. Оландо, спасибо, спасибо. Магистра. Халӗ аку ҫак кӗнекене парасшӑн. Ял историйӗ ҫинче сахал мар ҫырнӑ, наверное, кунти шкулта пурӑнакансем. Ку страница истории верхней Кумашки. Икӗ томран тӑрать, ку пӗрмеш томӗ. Пилӗкҫӗр страниц, тӑват ҫӑраллӑ сӑн ӳкерчӗк. Комитет ҫавнашкалах тивӗҫлӗ музейра вырӑн тупать вӑл. Сире валли кунта ҫыртӑм ҫакӑнта сак ҫине ларса. Тӗлӗнмелле хастар ҫынна Валерий Иванович Салмина сума суса унӑн музейне пӗчӗк парне асӑнмалӑх тата усӑ курмалӑх. Кунта вӗренекенсем килччӗр, пӑхчӑр, анхире вулаччӑр, пӑхчӑр. Библиотека вӑл, кунта хак пулсан та кӗрмӗр, кунта килмелле, лармалла аккуратно уҫмалла та мӗн ҫырнӑ. Тури Кӑмаша музейне чӗнетӗп.

Геннадий Федорович Трифонов философи наукисен докторӗ, профессор.
Геннадий Иванович говорит чуваш, те чуваш. Вы что должны работать?

Пӑрҫалнӑ. Паллӑ мар сӑрт-тусем, паллӑ мар уй-хирсем, паллӑ мар шыв ҫулсем, паллӑ мар Ҫул-йӗрсем паллӑ марсӑр ҫинче, паллӑ марсем ӗҫлӗ, паллӑ марсем ӗҫлӗ, паллӑ марсен тӑпри. Шӑп пӗр сасси шартинче энерги уйӑхра, энерги шӑплӑхра яшсаса ҫырнине хирӗҫлеймӗн. Толстендорфӑн шутра Анноран Ҫамрӑкӗн Тилмар Тӗпӗху тӗнчене сарни курма ҫут тӗнче ҫылӑхпа ҫыхланса пӗтмессе сахал мар пулкӑтарчӗ ахальте сана, ахальте сана. Пурӑнма ҫеҫ пӑчланӑ пӑхмар ҫамрӑка Земли те ҫиллерӗ, таҫта та ҫӗлтерчӗ, тапсарӗ, пуҫларӗ, ӳстерӗ самана. Тирлӗ мар варанма ҫӑмрӑкӗ. Тирлӗ мар тепӗр хут этеме сан курма. Ячӗпе ҫыххине, чунӗпе пӑлхине. Ячӗпе ҫыххине. чунӗпе вӑл сивчун. Ҫӗр ҫинче этемрен вӑйлӑ ҫук. Этемрен вӑйлӑ ҫук, этемрен ӑстли ҫук. Ҫак вӑйпа тӳнтерле ӑсенче тӗрӗспарлӑх, хистерлӗх, пӗр-пӗрне курайманлӑх кашнин чысӗнче. Ҫаксенчен ҫӑралат, вӑйлӑ, юнлӑ вӑйӑ. Пӗр-пӗрне ҫухатан пӗтерем сирӗ вӑрҫӑ. Веҫҫе кай, ҫамрӑк чун, инҫе те, инҫе те ҫӗр ҫинчен тӗп сӗре, пултӑра Ют ҫӗрӗ, ют ҫӗртех, тен, юпанӗ, сӑкӑлканӑклӑ. Епле туртӑн танра килсен ҫӗр ҫине пурпӗр вӗҫ тупаймӑн кунта кайнӑкне.

Эх, сыхлас пулать, эх, соведан ҫӗршывне. Вӗҫрӗҫ, кайрӗҫ, шурра, айга ексем, вӗҫрӗҫ. Молодец тухса кайнӑ вун саккӑрта. Икӗ вӑлтлӑ пукана ӑсатнӑ вӑл Бураврово. Биологхимик институт тернӗ. Аттесем, тетесем Андуне те икӗ институт, Поляне те икӗ институт. Кам та вӗрентӗм. Спасибо.

Ҫӗр ҫула ҫитсен килӗ
Сӑмах парасшӑн медицина ҫакне тава тивӗҫлӗ врач. Барон

Унӑн мӗнле чаплӑ кӗнекисе замучайра вулама килмелле.
Вот сире пурте те ҫакӑнта килнисене сӗнесшӗн ларса. Питӗ пысӑк сывлӑх. Подтӑрӑшса ӗҫлемелле, чӑваш халӑхне ҫӗклеме тӑрӑшмалла.

Ачасен хирурги пулсан, сӑмахран, манӑн самай мӗнле калас пулать, пуҫламӑш вӑхӑтра ҫав ачасен хирургне врачран тунӑ вӑхӑтра эп самай малта пыраканнисенчен пӗри пулса. Вӑл ҫавӑнпа эп пӗтӗмпе тунӑ эп сирӗн пилӗк

Пистолет Седок. Пуҫӗ. Тепӗр Мендиков психбандит тепӗр пуҫ пек сен пек опухоль. Сразу эпир ӑна санывясли кисе сидертвӗр хавӑрпатра республиканский больницӑна. Ҫавӑнта икӗ кун подготовить туса операции йывӑр было. Предстоит очень большая операция. Часа четыре я оперировал.

Чӑн та пӗрле вӗренетпӗр унпа университетра историко филологи факультетӗнче. Вӑл истори пункчӗ, эпӗ филолог пултӑм. Учитель хастарта питӗ сиплӗ. Чарусӑр. Мы питӗ энергиллӗ отечество это тем те тума тӑрӑшать. Вот ҫав юлӑмла ҫав это йӗрки. Вот мы лето забудем музей. Эпӗ сам атӑм ҫак университетпе Чӑваш ҫине ҫак музее вӑл асланса пытӑр, пуянлатса пытӑр.

Хамӑренчен, академи президиуменчен, академи президиум членне, географи ӗҫчахне Корягин Федор Александрович профессора сӑмах парас.
Калаҫсалладӑ тет паянхи куншӑн ҫакӑн пек манӑн юлташсем, Шупашкарти юлташсем, манӑн ҫывӑх юлташӑн ӗҫне ун кун-ҫулне, ун мӗн тунине веҫех пысӑк хак панӑшӑн. Хама телейлӗ тесе шутлап, унпа пӗр класра хушшинчи пӗр парта хушшинче ларса вӗреннӗ. Вӗреннӗ чухне вӗреннӗ чухне те Валерий, Валерий Салмин вӑл шкулта кӗрлесе тӑнӑ. Шкуле пысӑк ун чухне это пилӗкҫӗр ача ытла вӗренет. Вӑл лидер пулнӑ пирӗн яланах. Сол лидер пур енӗпе те вӗренессипе те спортпа та. Спортра чупма мар, халь вӑйлӑ чупать вӑл. Ун чухне чупма каярах юлатчӗ, но вӑл гимнастика енӗпе вӑйлӑччӗ. Вӑл Валерий Иванович, эс халь солнце ҫавраятна халь? Ну, Перзанов тата кунтан пулчӗ Вӑл ҫавӑн пек вообще-то гимнастика енӗпе спортсмен тӗнчере баллӑ спортсмен пулмалла пекчӗ. Пӗтӗмпе курма ҫӳреттӗмӗр. Мӗн кӑна вӑл турник, ҫинче, Руси ҫинче мӗн кӑна хӑтланмастчӗ, пултаратчӗ. Ну, паллах, ун ӗмӗт пулнӑ, ӑна пытарман вӑл никамран та летчик пулас тенӗ. Летчик пулас тесе это тӑрӑшнӑ. Ҫак Виктория ҫинчен инҫекне урӑхла пӗрччӗ ӗнтӗ. Вӑл это паласран зон пек туса парашют туса пӗрре мар сикнӗ.
Парашют туса пӳрчинчен те сикнӗ, пӗчӗккӗ чухне кайрӑшран
ҫавнӑ. Вӗренме паллах унпа пӗрле юнашар вӗренме пӗр класра вӗренме ҫав тери интереслӗ пулнӑ. Унтан тӗслӗ ҫыннин те пӗр тӑрӑшнӑ унпа пулман. Эп сиртен илнӗ.
Но ҫапах та авиаци енӗпе каясси ун ӗмӗчӗ пурнӑҫланчӗ. Вӑл авиационный частьра служит турӗ. Малтан Армавирта, вӑл мӗнте ӗнтӗ Кавказ, Северный Кавказ, унта служит турӗ. Кайран Дальний Востокра бухта проведения, самой карты ҫинче ӗнтӗ самый ҫӳлти сылтӑмри кӗтес вӑл, Аляска военножар ӗнтӗ. Вӑл вӑхӑтра Пӗр вӑхӑтра хам та пулма тиврӗ ҫав, ҫав бухта проведенинче, службенипе. Вот ҫавӑн пекех пӗр ҫав пиллӗкмӗш класс пӗрремӗш хут, пӗрремӗш сентябрьте пинке тӑхӑрҫын аллӑ улттӑмӗш ҫулта пӗр класа кӗтӗмӗр пулсан, ҫавӑн хыҫҫӑн ку таранччен те юнашар утса пыратпӑр. Ҫемьесем те пирӗн тепӗр килӗштеретпӗр, ҫемьепе килӗштеретпӗр. Яланах вӑл, Валерий Иванович, ҫав энергия, унӑн ҫемйинче те ҫакӑн пек тирпей тытса тӑма ҫитет. Тата вӑл юнашар ялта халь те пурӑнать, мана та пулӑшать яланах. Таса чунлӑ ҫын ҫав тери. Вӑл никама та, нихҫан та усал-тусал курман. Только ҫынна пулӑшса анчах пырать. Пурин ҫинчен те лайӑх шутлать вӑл, никам ҫинчен те калӑпӑр, вӑл пултараймасть темскер унта, ун

пӗр соревновани ҫинче юлмасть. Унта та малта пырать пуринпе те. Тата пысӑкрах ӗҫсем тумалла пултӑр.
Пирминпа савӑнмалла пултӑр. Tamam.
Спасибо. Хаклӑ тӑвансем. Хӑта лӑпланар-ха. Yemin калашы. Ҫакӑнта пухӑннӑ, ҫакӑнта килнӗ тӑвансене, академик профессорсене, ҫакӑн пек килсе мана пысӑк чыс тунӑшӑн армбайсемӗртен те килтен, ман ачасенчен, ман виҫ ача, виҫ ачаран пилӗк мӑнук, пӗр правнук тата икӗ правнук пулать скоро. Чекапӗр те январьте. Темле каласшӑн, сире тав сӑмахӗ каласа, малалла эпӗ хамӑр ҫакӑнти паянхи пысӑк мероприятине

Петр Геннадьевич Шашкин юлташа сӑмах парасшӑн. Ҫав таранччен пултаруллӑ педагог Ямнашулпа вӑл пирӗн ялта Ушинский или Косноводцы или кам вӑл, пӗлместӗп.
Тавта выҫ кайдӑр, залустовка. Хаклӑ юлташсем, тимлӗх те паян ҫак ушкӑнра сӑмах калама питӗ чыслӑ. Тав сире. Ну, Пӗрремӗш мар, ҫак ушкӑн чӑнах та кунта килет. Паян эп куратӑп тата ҫӗнӗ ҫынсем те килсе курчӗҫ. Чӑннипех те пирӗн Валерий Ивановичпа мухтанмалӑх пур. Вӑл патриот, хамӑр енӗн патриочӗ. Шкулпа пиче тачӑ ҫыхӑну тытса тӑрать. Ачасемшӗн вӑл чӑннипех те тӗслӗ. хӑй ҫулӗпе ҫамрӑках мар пулсан та Пӗрнакал Пӑрнастӑҫ пружинӑри вӑл пӗр вырӑна лараймасть, энерги тапса тӑрать. Атом, ядро, электрод. Ну, унӑн шухӑшӗсене чӑнах та без образования ӑнланма йывӑртарах та пуль. Ӑна Чӑннипех те кунта тӗрӗс каларӗҫ-па, малтан чылай вуламалла унӑн шухӑшне ӑнланас тесен. Но пӗрлештерес пулсан ӗнтӗ, чӑннипех те ял хушшинче сумлӑ ҫын, сумлӑ ҫемье Полина Кирилловна пирӗн вот тоже учительница, тав сире ҫакӑн пек эсир Туҫара тепӗр дополнительно достопримечательность тепӗр ӗнтӗ. Ҫавӑн пек вырӑн йӗркелеме пултартӑр. Манӑн тоже bunday пысӑках мар лепта пур. Валерий Иванович пӗлтӗр пире хамӑн пиччепе брат тетпӗрте иксӗмӗр илсе килсе ҫакӑнта стенисене тӑррине тума явӑҫтарчӗ. Ӗҫлерӗмӗр пӗр кунта. Ну вот, музее ӳссех пулать, пуянланса пытӑр.